Hello guys. Hi people. Nhasi nyaya ndaye naye panapa yakamira yakadai. Ndida kutaura zvakataurwa neumwe munhu kucomment section. Last time pane video yandakaita yekuti your behavior. saka munhu kuti mugonzwisisa zvandichataura panapa kunge matanga maona vhidhiyo yandakaita inonzi your behavior mukaiona guys muchazonzwisisa zvandichadi zvandichataura panapa sa rega ndiverenge comment yakadi yakataurwa neumwe munhu kuti kucomment kumacomment section hanzi inini behavior yangu yakanaka ende vanhu vanotonditi une behavior yako iri bhoo uyezve uri hambo une kakungodika asi zvinhu zvangu ndinongopfuurwa nezvinhu zvakawanda mikana mizhinji inongondidi inongondipfuura handisi kuziva kuti chii ndogadzirisawo papi kana muchikwanisawo kudi kundibatsira ndibatsireiwo ndocoment yacho yakanyora ndisati ndapinda munyaya yangu guys ndinoti kana wanga usati wasubscribe to this channel hapana chekumira please subscribe click your notification bell kuitira pega pega panouploada latest video hamudarikirwi uyezve kumacomments nyorai macomments mafungiro enyu zvamunoona nezvamunonzwa kuda kumacomments zvinondibatsira futi ende zvinotibatsira tese hazvibatsiri inini chete kuti tibatsirikane titaurirane bcause panapa ndo patinodi patinoonesana isu vechidiki kuti tingaita sewo kuti tibudirire muupenyu saka ini ndichitaura kuvhidhiyo imi muchinyora kumakomenzi maone tobatsirana saka regai ndipinde munyaya yangu guys ndoda kutaura ndichiti haisi yese mikana inokupfuura yaunofanira kuchema uye zvimwe zvinhu mwari anenge achikunzvengesa haungazvinzwisisi nguva iyoyo asi uchazozvinzwisisa nekufamba kwenguva chinoitika ndechekudai guys munoenda kubasa munoenda kundotsvaka basa makawanda zviya zviya maenda kutotsvaka basa makawanda zvonzi a ah, tiri kuda chii anotouya munhu maneja anotouya oti ndiri kuda nhingi nhingi nhingi uyo neuyoyo iwe wobva wasiyiwa zvimwe zvinhuka usati waini nemhaka yeini ndasara zvimwe zvinhu ndoda kuudzai guys kuti mwari pamwe vane vachida kutokunzvengesa unodanana nemunhu wadanana nemunhu obva akurasisa akurasisa ndinoda kuti muzive kuti usarwadziwa nazvo zvimwe zvinhu mwari ari kuda kutokunzvengesa anotoona kuti ah, munhu yakatodanana nemunhu uyu hapana handioni handioni fyucha Handioni kana future ende kwazvinozoguma zvavaka haa handizvioni regai ndingozviti zvibve zvangoti tsakati bcause isusu ka tiri vaoni vemeso tinoona nemeso mwari anoona nemweya anoona zvese zviri mberi isu tinoona zviri pano hationi zviri mberi satogona kuti ha ah, mwari andirasisa kana kuti satani azoti zvakati zvimwe zvinhu mwari anenge achida kunzvengesa coz katoona kuti ah, munhu yakamusikana uyu akatidana nemukomana uyu waari kuda uyu ah, anogara achingorohwa marriage yachona hapana nguva inosvika kurohwa chete chete mwari anenge achida kukunzvengesa mwari anenge achida kukunzvengesa kana une unhu hwakanaka uchinyaudzisa kuti zvese zvangu zvese zvakanaka zviri bho asi sei ndichingopfuudzwa neimwe mikana ichingodi ichingopfuura mukati meupenyu hwangu mwari anenge achida kukunzvengesa mwari ane pauri ane paakakugadzirira iwewe ane paakakugadzirira inyaya yenguva chete isati yangosvika but usarohwa nehana usavhunduka usati waimi waimi lord mwari ane paakakugadzirira chete pahombe ndoda kupa imwe example yekuti ukapinda mu Musupermarket zviya uchida kutenga mana okay pick and pay what what une zvinhu zvakadi uchida kutenga zvinhu zvakawanda une zvinhu watotenga zvinhu zvakawanda wasvika patiwo paipai tiwo parira anogona kuti ha iwe imbodii imbomira pasaidi timbotanga tadii timbodhindira vane zvima one one vadii vabve vadarika zvavo usavhunduka kuti ah, nemhaka yei azviita izvi nemhaka yei azviita asi ndiri ndiri mberi chii chiri kuitika zvinhu zvihombe ndozvinopedzisira kunotanga zvidoko zvinhu zvihombe then zvozodii zvozopedzisira muri kupabata nyaya yangu guys saka iwe usavhunduka nezvinhu zvidoko zviri kuitika izvi mukati meupenyu hwako mwari akakugadzirira zvihombe ende mwari akatoona kuti ha uyu munhu ka zvake chaiyo pano pake panofanira panofanira kuva chaiko ka zvinhu zvake zvihombe regai ndipotanga nezve ava vadika vane zvidokwa zvake zviri hombe zviri mberi unozoona paive pekuti ha uyeri uyu isusu takadii unonzwa mwotaa munhu uyeri uyu isi takapinda kubasa kudhara but yei iye akazopinda basa zuro uno but zvinhu zvake zviri kufamba atova nemota atova nechi atovaka but isu tatova nemayezi tapinda chii basa mwari ane pako paakakugadzirira saka usati waimi usarwadziwa nemikana iri kupfuura iyi imwe example yandoda kukupai guys ka ndofarira kupa maexample kuti tinyatsohunzwisisa wasvika pastation iwewe uroda kukwira bhazi kuenda kwauri kuenda bhazi rosvika kana kuti mota yosvika yasvika woimisa kuzama kumisa mota so ndobva yadii yoramba yodarikira usarwadziwa nazvo chero uri kumasure kwenguva sei wanonoka usarwadziwa because hausi kuziva kuti chii chichandoitika mberi nebhazi iroro kana nemota iyoyo hausi kuziva kuti chii chichandoitika kumberi panozosvika imwe mota yasvika imwe mota yaya yomira yobva adi wobva wapinda yafamba ichiinda domadu maona chi bhazi riya rakaita accident zvimwe zvinhu mwari anenge achida kukupfuudza zvimwe zvinhu mwari anenge achida kukupfuudza so saka usarwadziwa musarwadziwa guys kana mune imwe mukana yamunoona kuti chi ndingaenda ini ndinasara don't worry musarwadziwa mwari ane paakakugadzirirai ndochandangouya nacho guys tichingoti tingoonesanawo saka guys ndokurudzirai kuti munyore kumacomments maonero enyu nemafungiro enyu guys thank you ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel please subscribe click the notification bell kuitira pega pega panongo uploada video hamudarikirwi